א גוט מארגן טייערע חשוב'ע אידן, היינט איז דינסטאג פרשת לך לך שנת תשפ ד, יא ענק ווייסן איך האב זייער ליב צו שפאצירן אבער היינט איז דא א שטיקל יוצא מן הכלל, היינט בין איך ארויס שפאצירן נישט מיט די פיס נאר מיטן וואגן, מיטן קאר, אזוי ווי מ'פלעגט עס אמאל רופן, און איך האב געטראכט, ווייסט איך זיץ דאך אליינס אין די קאר, וואס. איך רעדן צו מיך אליינס? נע, איך רעדן צו ענק, איך שמועסן, מיר פארברענגען אינאיינעם צוזאמען, און אזוי פשוט, לך לך אומר מקיים זיין וואס מען האט פריער געזאגט אין קרישמע ביים דאווענען און ולך לך בדרך, סאו לאמיר אביסעלע שמועסן, לאמיר אביסעלע פארברענגען. סאו איך האב מיר דערמאנט א מעשה וואס ווערט געברענגט אין ספרים הקדושים, דער הייליגער בעל שם הקדוש איז אמאל געפארן טאקע אויך מיט זיין וואגן, יונה די יומא, און וועסטעך אלע, ער האט געהאט דעם בעל עגלה וואס האט געהייסן אלעקסיי, וואס איז געווען א וואוילע א וואוילע א וואוילע בעל עגלה, געווענטליך איז ער געווען זייער וואויל צום הייליגן בעל שם הקדוש, און נאכאמאל וועלכע בעל עגלה וואלט נישט ליב געהאט אזא דזשאב, קען זיך פארמאכן די אויגן אינמיטן דרייוון, זיך אויסדרייען מיטן רוקן צום צום רעדל, און דער וואגן פארט, יא, איי וויש, הא? סאו טאמער מיינט עטס אז טעסלעס האט זיך אנגעהויבן היינט, זעט זיך אויס דער בעל שם הקדוש מיט זיין קדושה האט געקענט מאכן א טעסלע אויך, סאו דרייוון א טעסלע איז נישט קיין שווערע דזשאב, סאו איי געס אז אלעקסא האט עס זייער ענדזשויעט. עניוועי אזוי איז אלעס געפארן זייער פיין מיט דעם אלעקסיי איין יאר אבער האט עס איין טאג בשם הקדוש ארויסגעפארן מיט זיינע תלמידים אויף עפעס א נסיעה אויף א שפאציר מיטן וואגן און אינמיטן וועג אזוי פארנדיג פלוצלינג האט זיך דער וואגן געגעבן א האסטיג א שטעל אפ פלוצלינג אלע האבן זיך געוואונדערט וואס איז געשען אבער ווי נאר זיי קוקן זיך אום זעען זיי ווי אלעקסיי זיין פנים פלאקערט פאר כעס. און ער האלט א מעסער אין די האנט, און ער שרייט אויפן בעל שם הקדוש מיט אלע זיינע תלמידים, גייט שוין ארויס פון די וואגן, איך וויל ענק הרג'נען, איי וואנט טו קיל יו! אלע האבן זיך געוואונדערט וואס איז געשען פלוצלינג מיט דעם אלעקסיי, מען הייבט אים אן צו בעטן, מיין אלעקסיי, האו וואט העפענד? ער האט זיי נישט געלאזט אפילו רעדן, ער האט געמאלן רציחה, ממש מען האט געקענט זען ווי ס'ברענט אים די מידות הרציחה אויף א שרעקליכן אופן. אין אויב מבויסער מדבר און מקיים די די אלעקס ער כאפט אן די בשם הקדוש מיט זיינע תלמידים ער בינדט זיי הענט און פיס און ער וויל מקיים זיין וואס ער געזאגט ער וויל זיי גיין הארגענען היט זיך אן די בשם הקדוש צו נעם זאגט אים אלעקס לאמער זיך נישט בלאפן איז די אונז די ארבעט שוין פאר אונז א לאנגע צייט איך טריט דיך אזוי שיין און די ווייסט איך אז אפילו ווען עס איז א מענטש איז מחיוב מיתה איז דא אזא כלל אויפן וועלט אז מען געבט אייביג פאר א מענטש די לעצטע וויש, דאס איז מען מקיים, סאו איך האב א לעצטע וויש, איך וויל דאווענען צום אייבערשטן איי דו דערהרגעסט מיך. סאו אלעקסיי האט געזאגט, יו נאו וואט, ביסט גערעכט, איך וועל דיך געבן די טשענס צו דאווענען. זאגט די הייליגע בעל שם הקדוש, יא, אבער דו ווייסט דאך אז פאר איך דאווען וואש איך מיך די הענט. זאגט ער, נו, וואש דיך די הענט. אבער דא איז נישטא קיין וואסער. זיי קוקן זיך אום רעכטס און לינקס, נישטא קיין וואסער אין די געגנט. געזאגט? האט אלעקסיי געזאגט, יו נאו וואט? איך בין דאך ווי נישט ווי בין איך דאך דאך א נארמאלער מענטש, כאטש איך האלט אז איך דארף ענק הרג'נען, אבער יו נאו, מענטשליכקייט איז מענטשליכקייט, געזעץ איז געזעץ, איך האב ענק צוגעזאגט אז איך גיי ענק געבן די אפערטוניטי צו דאווענען פארן שטארבן, סאו לאמיך זען ווי ס'איז דא א וואסער. געבינדן די הענט און פיס.

און איך בעט דיך איבער, איך האב דיך עכט נישט געוואלט הרג'נען, איך ווייס נישט וואס האט מיך פון איין מינוט אויפן צווייטן אנגעכאפט עפעס אזא תאוות רציחה, און איך ווייס נישט פארוואס, I have no idea why, און איך וויל דיך איבער בעטן, איך האב גארנישט געמיינט, איך האב גארנישט געוואלט, איך ווייס אליינס נישט וואס איז געשען דא. און אלע תלמידים שטייען און קוקן, וואונדערן זיך, איין פעלער נאכן צווייטן דא, דער וואוילער אלעקסיי וויל זיי הרג'נען, און דא פלוצלינג טוישט ער זיין מיינד אזוי פון איין מינוט אויפן צווייטן, וואס איז מיט דעם, וואס איז מיט אים געשען, נישט גענומען די מעדיצין היינט צופרי, איך מיין וואס. אבער דער בעל שם הקדוש ווינקט די תלמידים זאלן אויפהערן זיך אזויפיל צו וואונדערן, און ער זאגט פאר אלעקסיי, מאך לאך מאך לאך, לאמיר ממשיך זיין די נסיעה. ממשיך די נסיעה, און מען קומט אן צו עפעס א קרעטשמע, בעל שם הקדוש שטעלט זיך אפ, און גייט אריין, און ווי נאר ער איז געווען אליינס מיט די תלמידים האט ער זיי געזאגט, לאמיך ענק דערציילן וואס דא איז געוועזן. שטייט אין חזל אז מר מושב לייצים לא יושב זאגט דאך ביי ביי תהלים זאגט מען מר מושב לייצים לא יושב זאגן חזל אויף דעם אז א מקום א פלאץ וואס מ'האט געטוהן א מצוה אויף דעם פלאץ איז יעדעס מאל וואס א מענטש גייט אדורך אויף דעם פלאץ ווערט ער נשאר צו טוהן די זעלבע מצוה און די זעלבע זאך פארקערט ווען א מענטש גייט אדורך א פלאץ וואס מ'האט אמאל געטוהן א גרויסע עבירה איז די א פלאץ באקומט אז א טמא פון די עבירה, און ווער ס'גייט אדורך דארט באקומט די זעלבע יצר הרע צו טון די זעלבע עבירה, איז אויף דעם פלאץ ווי אונז זעמיר פריער דורך, האט קין געהארגעט הבל, און ממילא ווער ס'גייט אדורך אויף דעם מקום באקומט א תאוות רציחה, זאגט ער וויבאלד ער איז א גוי, נישט קיין יצר טוב, האט אים אנגעכאפט די תאוות הרציחה, און איך האב גלייך פארשטאנען וואס דא גייט פאר, האב איך אים געזאגט איך דארף וואסער.

ממילא ממילא א ערליכע איד זיצט נישט אויף אזא פלאץ, און דאס איז אויך די ענין פארוואס מען גייט אויף קברי צדיקים, צו מען גייט אין מקומות הקדושים, ווייל אויף א פלאץ וואס ערליכע אידן האבן געטון אזויפיל גוטע זאכן, מען האט געדאווענט, מען האט געלערנט, אויטאמאטיש האט עס א השפעה אויף די מענטש וואס קומט אהין, אבער נישט דאס איז די פוינט וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען. די וואך אין די פרשה רעדט מען פון לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך און אזוי ווייטער, דא איז זייער אסאך. פשטים וואס דאס מיינט די גאנצע מעשה פון לך לך, בכלל אונז האבן שוין געשמועסט לעצטע וואך אז חזל זאגן אז בעצם וואלט מען געדארפט אנהייבן די תורה פון די ערשטע מצוה פון פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים, וואס עפעס הייבט מען אן מיט די אלע מעשיות פון אבות הקדושים, למעשה אבות סימן לבנים, די אלע מעשיות וואס איז געשען צו די הייליגע אבות הקדושים, דערציילט אונז די הייליגע תורה כדי אונז זאלן זיך לערנען פון דעם א מוסר השכל. אין שבעים פנים לתורה איז דא הונדערטער זאכן וואס מען קען זיך לערנען. דער ענין פון לך לך מארצך איז א מורא'דיגע פוינט. מען קען אסאך מאל זען א מענטש געפינט זיך אין א מצב, אין א הייס צרה, אין א שווערע סיטועישאן, יהיה מה שיהיה, נישט קיין חילוק וועלכע סארט, צו איז פרנסה, צו ס'איז מיט חינוך, צו ס'איז שלום בית, צו ס'איז סיי וועלכע אנדערע טשעלענדזש, אנדערע נסיון, דער מענטש איז פארלוירן, ער איז צומישט. און ער קען אויף זען אפילו קלוגע אידן וואס העלפן אנדערע מענטשן מיט מורא'דיגע עצות און טעקניקס און זאכן, אבער ס'קומט צו זיך אליינס און זיי געפינען זיך אין עפעס אזא עמק הבכא און עפעס אזא מין אנגעזעצטע סיטועשאן, ווייסן זיי נישט די וועג ארויס. ווען איינער געזאגט אז דאס איז עפעס אזא בחינה אזוי ווי א מפטיר יונה ודי למאי ווען מען גייט אמאל אין בארא פארק אויפן גאס און מען גייט דארט שפאצירן אויף ניו טריק אונטער די טרעין און מען כאפט א מפטיר יונה אויפן רעקל איז א פשוטע מענטש וואס וועט ער טון ווען ער טראכט נישט ער וועט אנהייבן פרובירן אפצווישן די מפטיר יונה גלייך אבער עס וועט ווערן סאך ערגער די גאנצע מצב אבער טאמער ווארט ער צו ער לאזט עס זיך אויסטריקענען און ער גייט ווייטער. און ער קומט שפעטער צוריק וועט עס זיין סאך גרינגער אפצורייניגן דעם רעקל יא? עס וועט מאכן סאך ווייניגער חרבנות. דער רבונו של עולם האט אונז אויס געוואלט אויסלערנען א מורא'דיגע כלל, ביסטו אין א סיטועישאן, ביסטו אין א שווערע מצב, צו דאס איז פרנסה, צו דאס איז חינוך, צו דאס איז שלום בית, צו סיי וואס, גיי אוועק פון דארט, איך זאג נישט אנטלויף נישט, ניין ניין ניין, אנטלויף נישט פון די פראבלעם, באט דזשאסט פאטשקע נישט ארום יעצט. הייב דיך אויף און טו עפעס אנדערש. ביסט אין א אנגעזעצטע מצב, טריי דיך נישט צו צווינגען ארויסצוגיין פון די אנגעזעצטע מצב, הייב דיך אויף, כאפ א שפאציר, וואק אוועק פון דעם סיטועשן, אזוי האט דער בעל שם הקדוש ע געטון, גיי אוועק פון וואו דו ביסט געוועזן, דזשאסט קאנטיניו, כאפ א שפאציר, זיי ביזי מיט עפעס אנדערש, לאז זיך עס אויסטרוקענען, דזשאסט דיסטרעקט יורסעלף, זיי זיך מסיח דעת פון דעם פראבלעם. ווער פארנומען מיט עפעס אנדערש, דורך גיין א שעה צו א טאג צו צוויי טעג און שפעטער נאכדעם וואס דיין עמאושענס און די מצב בארואיגט זיך קום צוריק און זע וויאזוי דו קענסט עס פיקסן. עס איז דא א כלל מכלל שבא לכלל כעס בא לכלל טעות און כעס מיינט נישט נאר כעס, כעס קען אויך מיינען מען זאגט עמאושענס, מאוסט מיסטעיקס מאכן מענטשן. ווען א מענטש איז אין כעס, און כעס לאו דווקא מיינט ווען מ'איז אויפגערעגט, אמאל קען עס קומען פון זיין צעבראכן, פון זיין פארלוירן, די מאושענס ארבעטן, און ווען א מענטש'ס מאושענס ארבעטן, קען מען נישט פיקסן דעמאלטס קיין פראבלעם, עס איז אזוי ווי א מפטר יונה, א פרישע מפטר יונה אויפן רעקל, אונטערן איוטריק, מען קען נישט דעמאלטס פיקסן קיין פראבלעמען, אז דו וועסט דעמאלטס וועלן פיקסן דיין פראבלעם, דיין פראבלעם וועט ווערן נאר ערגער. דו טרעפסט דיך אמאל אין א דעד ענד, דו טרעפסט דיך אמאל אין א מצב, זאגט אונז די הייליגע תורה, לך לך מארצך, גיי אוועק פון דיין פלאץ, און ממולדתך, און פון דיינע נעיטשערס מיט וואס דו ביסט געבוירן, מבית אביך, פון אלע זאכן וואס דו ווילסט, אב מיינט א לשון פון רצון, דזשאסט וואק אוועי, דו סאמטינג עלס, בי ביזי וויט סאמטינג עלס, למשל שטייסטו אויף אינדערפרי אויף די לינקע זייט, אלעס גייט ראנג, יא, אזוי ווי איינער האט געזאגט, אנשטאטס אויסצוגיסן די נעגל וואסער ווי ס'דארף עס אויסצוגיסן גיסט ער עס אויס אין די פרידזש, יו נאו, אלעס גייט ראנג, און אזא צייט זאג איך. זאגט דער רבי איד, נעם א ברעיק, גיי ערגעץ אנדערש, כאפ א שפאציר, טו עפעס א אנדערע זאך וואס דו טוסט געווענטליך, טו עפעס אנ-יוזשעוועל, א זאך וואס האט בכלל נישט קיין שייכות מיט דיין פראבלעם, נאכדעם קום צוריק, נאכדעם וואס דו האסט דיך בארואיגט, עסטו זען, איינמאל דו האסט דיך בארואיגט, איינמאל דו האסט אוועקגעוואקט פון דעם פראבלעם, און עסט צוריקקומען און עס וועלן פיקסן, זעה ווי דער רבונו של עולם וועט דיך געבן מורא'דיגע קלעריטי ווי אזוי צו האנדלען דעם פראבלעם. און עטס דארפטס אייביג געדענקן, א קלוגע מענטש, א ערליכע איד, האבעט קיינמאל נישט אנדער מאושענס, מאכט קיינמאל נישט קיין דעסיזשענס ווען מען איז צו פרייליך, און מען מאכט קיינמאל נישט קיין דעסיזשענס ווען מען איז צו אויפגערעגט, ווייל ווען מען מאכט עפעס ווען מען איז אונטער מאושענס, ווען מען איז אונטער. דער היי ווען מען איז אין די בחינה פון כעס דעמאלט זעט מען אויס אזוי ווי דער וואס טרייט צו צורייניגן דעם מפטר יונה און דאס איז וואס דער רבונו של עולם האט אונז אויסגעלערנט און דאס וועט אונז אייביג געדענקען. עס טרעפט זיך אין א מצב אזוי ווי דער בעל שם הקדוש האט זיך געטראפן, מען טרעפט זיך פלוצלינג אין א צרה, די ערשטע זאך וואלק אוועי, טריי טו פיינד א וועי אוט אוו איט, און די זעלבע זאך קען מען זען ווען מען דרייווט, מען קען אסאך מאל זען מען געפינט זיך אין טרעפיק, מען ווייסט נישט די וועג ארויס, גיי צום ערשטן עקזיט, זעץ דיך אוועק. באטראכט די מעפ, קריך ארויס, נעם א עקזיט, אקעי? אידעלעך, די לעבן איז פול מיט טשעלענדזשעס אין יעדע יעדע עספעקט, טריי נישט צו פיקסן קיין פראבלעמען ווען דו ביסט אין דעם דיטש, דזשאסט קריך ארויס פונעם דיטש, טו עפעס אנדערש, און דו וועסט זען דו וועסט ווערן בעסער. פונקט אזוי ווי איינער האט מיר געזאגט לעצטענס, האט זיך אויסגערעדט צו מיר אז ער געפינט זיך אין א מורא'דיגע דיפרעשאן, ער ווייסט נישט, ער וועקט זיך אויף אינדערפרי אין א בעד מוד, האב איך אים געזאגט, זע איך האב אפילו דיר א גוטע עצה, קודם כל טשעינדזש די פלאץ ווי דו דאווענסט, טשעינדזש טשעינדזש טשעינדזש טשעינדזש אביסל דיין רוטין, און נאכדעם פאר דו גייסט צו די ארבעט זאג פאר דיין באבוס אז דו גייסט אריינקומען שפעט מיט א האלבע שעה, און די האלבע שעה טו עפעס אנדערש, כ'ווייס נישט וואס, גיי שפאצירן, נעם א בייק, פאר לעבן דעם ביעטש, כ'ווייס נישט וואס. עפעס, אדער טראג דיך אן צו טון עפעס א חסד, איך ווייס וואס, פאר חברים, פאר עניטינג, דזשאסט דא סאמטינג עלס, מאך זיכער דיין ברעין ווערט ביזי מיט עפעס אנדערש, עפעס סאמטינג אנ'יוזשועל, וועסטו זען פלוצלינג וועט זיך דיין מוד טשעינדזשן, וועסט באקומען קלעריטי, און וועסט פלוצלינג טרעפן איידיעס און וועגן ווי דער אייבערשטער ס'וויל ווי אזוי ארויסצוקריכן פונעם פראבלעם, סאו אידן געדענקטס, לך לך מאי ערתיך. זכו, גייטס אוועק פון דעם ארציות, פון זיין סטאק אינעם דיטש אינעם בלאטע, און מען מלד'ט דיך אן פון דיינע נעיטשורס מיט וואס דו ביסט געבוירן און מבית אביך און פון דיינע רצונות, פון דיין מאד, אל הארץ אשר אראך, דזשאסט לאז, לאז, גיי, גיי, אקעי? און אזוי וועט זיין, דער אייבערשטער וועט דיך העלפן, ס'וועט זיין ויהיה ברכה, ס'וועט זיין גוט, עס ווערן א שטיק ברכה וגדלו שמך, ס'וועט זיין גוט, אקעי אידעלעך? זייטס געזונט און האטס א גוטן טאג אונז וועלן זיך מער נישט זען ליל שישי, געבן מיר צו מיט די אייבערשטער פאר פיינעם שיעור כ'האב נאכנישט קיין אהנונג וואס, אבער די אייבערשטער וועט חונן דעת זיין, זייטס געזונט און שטארק.